Gutt Idee, eng Sendung iwwer Videospiller ze maachen. Schlecht Idee, eng Sendung iwwer Videospiller ze maachen, wann ee keng Ahnung huet, wien eng Sendung iwwer Videospiller iwwerhaapt mécht. Cut!
Cut! So Jongen, hutt der se nach all? Do ass vu Game One geklaut. Wëllt der, dass se eis verkloen oder wat? Sidd méi kreativ, Bordell! Weider man!

Salut an häerzlech wëllkomm bei Lux Play. En neie Mount huet ugefaangen an de Marché vun de Videospiller ass erëm fëmmlech iwwerschwemmt ginn mat neie Blockbuster-Titelen. Fir direkt Vollgas ze ginn, fänke mer mam véierten Deel vun der Forza Horizon Serie un, wou mer duerch eng kleng Versioun vu Groussbritannie briedere kënnen. An dono gi mer direkt an dat aalt Griichenland, wou mer als Alexios oder Kassandra eis duerch d'Weltgeschicht kämpfen.
Mat Forza Horizon 4 koum den zweeten Oktober wuel de gréissten Highlight fir all gudden Autofan 2018 eraus. Wéi och an de vergaangenen Deeler dréit sech alles ëm den Horizon Festival, deen no Colorado am éischten, Südeuropa am zweeten an Australien am drëtten Horizon-Spill dës Kéier a Groussbritannie stattfënnt. Déi wuel gréissten Neierung ass, dass am Spill alle véier Joreszäite vertruede sinn. Den éischten Deel vum Spill fungiert als eng Aart Aféierung, wou een déi véier Joreszäiten eng Kéier muss duerchspillen, A nom Ofschloss vum éischte Joreszäitenzyklus ännere sech serversäiteg d'Joreszäiten all Woch. All Joreszäit huet seng speziell Eegeschaften. Am Wanter huet ee besser d'Wanterschlappen opzezéien, well ee soss direkt duerch déi nächste Mauer flitt. An am Summer hunn d'Autoe wesentlech méi Gripp. Den Hierscht an d'Fréijoer sinn zimmlech identesch an eng Mëschung tëschent den zwee anere Joreszäiten. Och wann et eng verklengerte Versioun vu Groussbritannien ass, gëtt et ëmmer eppes ze dinn. Mat dem risegen Fuerpark vun iwwer 450 Autoen kann een an den Haaptdisziplinen, Stroossen, Dirt, Querfeldein oder Gripprennen, deelhuelen. Natierlech sinn och nees d'Schaurennen mat dobäi, wou een zum Beispill muss géint een Hovercraft, Zuch oder een Pelikan aus den Halo-Spiller een Rennen maache muss. Während all Rennen sinn och nees Driver-Tests mat vun der Partie. Déi gestellt Versioune vun äre Kollegen passen sech dem Fuerstil vun de reale Versiounen un. Wann also ee Kolleeg vun Äerch ëmmer mam Kapp duerch d'Mauer geet, kënnt der een ähnleche Fusstil während de Rennen och erwaarden. Weem dat awer ëmmer nach net genuch ass, kann och als Stuntfuerer bei engem Filmdréi mat dobäi sinn oder sech d'Zäit verdreiwe beim Ofschléisse vun den Niewenevents, Driftcoursen, wou een duerch geziilt Zerstéierung vun dem Gummi de Counter an d'Lut dreift, een neie Vitess-Highscore bei der nächster Radarfal opstellt oder d'Aussiicht genéisst beim Sprong vun enger Sprongschanz. Mee och eis Beauty Queens ginn net vergiess. Am Forza Editor kann ee säin Auto optesch komplett upassen, wéi en et gären hätt. Wien also gäre mat engem knallrosa Lamborghini ronderëm cruisen wëll, deen kann dat och maachen. A wann een dann nach d'Leeschtung vum Auto bis un de Maximum dreift, ass dach alles perfekt.

Forza Horizon 4 huet och rëm op en Neits bewisen, dass een Open-World-Rennspill eng wonnerschéi Landschaft kann hunn. Op der ganzer Map ass praktesch all Terrain erëmzefannen. Et gi grouss Bierglandschaften, wou een erklamme kann, Bëscher, wou ee sonndes am léifsten eng Wanderung wéilt maachen, an och lauter oppe Felder, déi ee mat den Autoen ëmgruewe kann. Ween awer léiwer eng Sightseeing-Tour duerch d'Stad mécht, dee ka gemittlech duerch Edinburgh tuckeren oder ee gemittlechen Ausfluch un de Strand maachen. Natierlech ass och kee Spill perfekt, och Forza Horizon 4 huet seng Macken, wéi zum Beispill d'Kollisiounen, wou ee mat iwwer 300 Saachen an de Bam rennt an dann einfach nëmmen un d'Stoe kënnt a méi och u sech net weider geschitt. Verdammt, ech wëll och emol gären Holz a Blech duerch d'Loft fléige sinn!
Oder zumindest e bësse méi schéin Schuedensmodell. Heiansdo kéint och bal mengen, dass déi KI-gesteiert Autoen aus Karton wieren, well een se mat Liichtegkeet duerch d'Géigend drécke kann an et sech net wierklech ufillt wéi wann ee grad an Auto gerannt wier. Fir eis zielt Forza Horizon 4 grafesch ewéi och Gameplay-technesch zu den Highlights vum Joer 2018 an no Stonnen laangem Zocke kënne mir soen, dass Forza Horizon 4 fir all Rennspill-Fan ee Must-Have ass a ginn eis kloer Kafempfehlung. Ween also gäre Rennspiller zockt, kee Problem huet mat Lénksverkéier an stonnelaang an enger wonnerschéiner Welt ronderëm fuere kann, dee ka behäerzt zougräifen.
No eiser Sprëtztour duerch dat schéint Groussbritannien maache mer elo e klengen Zwëschestopp am Al-Griicheland.
Chea lass zesummen, mee ierte mer gi bei den Alexios an de Cassandra fir d'éischt nëmme fir iech The News. An domadder Merci un eise Griichenland-Korrespondent. Bei Discord gouf et elo eng ganz grouss Neierung, nämlech war bis elo ëmmer nëmmen eng Voice-Chat-App an elo ass och säit neiestem en Game-Store integréiert ginn, wou ee Spiller kafe kann, An et huet een och d'Méiglechkeet, Spiller vun anere Plattformen z'integréieren, fir dass een all seng Spiller op enger Plaz bequeem fanne kann an do och starte kann. Bei dem neieste Spill Man of Medan vum Entwécklerteam Supermassive Games, déi fir hiren Until Dawn bekannt sinn, ass elo säit neiesten och eng Spillzäit vun hirer éischter Episod bekannt ginn. An zwar soll déi éischt Anthology-Story ongeféier 4 Stonnen daueren. Mär soen, Wisou net? Je méi kuerz e Spill dauert, desto manner kann ech mech erschrecken. Momentan kënne mer leider nach kee Release-Datum vun dem neie Cyberpunk 2077 ginn, mee CD Projekt Red huet awer elo bekannt ginn, dass Bandai Namco sech ëm de Vertrib vum Spill wäert këmmeren. Si hat jo och an der Vergaangenheet schonn zesumme geschafft beim Witcher zwee a beim Witcher dräi, also kënne mer eis scho mol op eng gutt Zesummenaarbecht bei Cyberpunk 2077 freeën. Bei deem beléiften Open-World-Spill Subnautica huet elo Gearbox bestätegt, dass d'Spill am Dezember op de Konsoulen erauskomme soll. Momentan ass awer leider nach kee genaue Release-Datum bekannt, wéini der Iech an dat freaky Space-Mier kënnt begoen. Sou, komme mer zu gudder Lescht lo zu engem bësse méi kontroversem Spill, No laangem Hin an Hier schéint elo déi ongekierzte Versioun vun Agony trotzdeem erauszekommen. Op Steam fënnt een e Bäitrag zu engem Spill mam Numm Agony Unrated, deen genau d'nämmlecht opgebaut ass wéi den normale Bäitrag vun Agony, mam klengen Ënnerscheed, dass de Release-Datum op den 31 des Zéngte geplangt ass an de Publisher net Mad Mind Studios, mee den Creative Director, deem säin Numm ech net ausschwätze kann. Ob dat allerdéngs den Auto aus dem Dreck wäert zéien, Haal mäich natierlech um Laafenden. Dat war et elo mat eisen News. Ech ginn nees zeréck a Griechenland. Umoderatioun, News, Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4 a wou sinn eis Spiller vum Oktober 2016? Ween huet dee Blödsinn hei geschriwwen? Se goen ze gebrauchen. Also, komme mer elo zu de Spiller aus dem Oktober 2016. Next up. Keng Panik, bei eis verpasst een net esou schnell déi interessantste Spiller vum Mount. An dofir, ouni Trara, hei eis 6 Picks fir de Schluss vum Oktober. Dir wëllt mat engem opgemotzte Raumschëff an engem Videospill esou richteg ofraumen? Dann hutt Dir mat Starlink Battle for Atlas de 16 Oktober d'Chance dozou. Nom Spillprinzip Toys to Life kënnt Dir Schëffsdeeler op Skylanders 8 kafe goen an déi am Spill benotzen, fir an enger oppener Welt dem grousse Béisen eng op d'Mutz ze ginn. Ob et laangzäiteg motivéiert? Muss nach gekuckt ginn. Wee wierklech motivéiert ass en neit Spill erauszebréngen ass Omega Force an Koei Tecmo, déi mat Warriors Orochi 4 den 16 Oktober hir Dynasty an Samurai Warriors géinteneen untriede loossen. Mat vun der Partie sinn dës Kéier och verschidde Gëtter wéi Zeus, Odin oder d'Athene. Ween domat nach net genuch hutt, kritt mat neie magesche Fäegkeeten d'Méiglechkeeten sou richteg op de Botz ze schloen. Fazit vun eis. Dat héiert sech jo mol gëttlech un! Den 19 Oktober liwwert iech Bandai Namco mat sengem Soul Calibur 6 erëm d'Méiglechkeet, är Kolleegen op gutt al Manéier virtuell a Grond a Buedem ze verdreschen. Niewent enger klassescher Soul Calibur Story ëm déi legendär Schwäerter, liwwert iech d'Spill dank der Unreal Engine 4 eng besser Grafik an optimiséiert Gameplay-Mechaniken. Duerch déi vill spillbar Charakteren ass och fir masseg Ofwiesslung gesuergt. Dës Kéier ass als Special Guest den Gerald van Riva mat vun der Partie. Un d'Anime Fans dobaussen gëtt och am Oktober geduet. Sou liwwert Bandai Namco mat My Hero Wants Justice de 26 Oktober ee Prügler à la Naruto. Zwee Kontrahenten déi sech géigensäiteg an enger Arena mat ganz vill Effektgewitter géigesäiteg nidderknëppelen. Wee wëll méi? Fir all Fan vu Boku no Hero Academia dobaussen heescht et also gespannt bleiwen.
Den 26 Oktober ass et esou wäit, et däerf erëm gereedi ginn. Am neiste Rockstar Game Red Dead Redemption 2 gëtt erëm geschoss, gesoff a geklaut. Mär sinn elo schonn duuschtereg. Dir wëllt iech fir Halloween esou richteg mat Kolleege gruselen an sicht nach dat richtegt Spill dofir? Dann ass är Sich heimat eriwwer. Well den 30 Oktober kënnt mat Call of Cthulhu dee beléifte Pen and Paper RPG och fir d'Konsolen eraus. Kënnt dir dem Wahnsinn widderstoen oder verschléngt en iech mat Kapp a Fouss?
Komme mer elo zu dem neiesten Deel vun Assassin's Creed, deen mech als Griich ganz besonnesch stolz mécht. Dofir, ech schwätze elo net méi laang, wann ech gleeft, go!
Awake! Apollo Steeds appear on the horizon! An et ass rem souwäit, en neit Joer, en neien Assassin's Creed. Mir kennen déi al Eier jo schon. Dass der mer dat nämmlecht. Dat nämmlecht. Dat ass Odyssey!
Genau Gyros Jos, Assassin's Creed Odyssey ass net einfach iergendeen Assassin's Creed. Odyssey ass nämlech esou wäit fort vun Assassin's Creed wéi et jee virdru war. D'Assassine si mol net direkt en Deel vum Spill selwer. Mee ëm wat geet d'Story dann? Einfach gesot, am Ufank wiert een zwëschent dem Alexios an dem Alexa. Alexa, meet Alexios, your Spartan assistant. Greetings!

We'll never forget! Tomorrow is a day the world will remember!
Dës Entscheedung ännert awer net nëmmen d'Spillergeschlecht, mee et fënnt een och déi eng oder aner Differenz an der Story selwer. Mee och charakterlech sinn déi zwee wéi Dag a Nuecht. Den Alexios kann een zimmlech gutt mam Aquaman vergläichen.
Während d'Cassandra éischter de Wonder Woman Typ ass. Spend time with your family, live your own life. Huet een sech da lo tëschent den zwee entschidden, kann et endlech lass goen. Oder och net. Als éischt hänkt ee mol op der Insel Kefalonia fest, wou een den knapp 3 Stonne laange Prolog, jo, dir huet dat richteg héieren, duerchspille muss, ieren ee mol säi Schëff kritt a vun der Insel rof kann. Lo wou ee säi Schëff dann endlech huet, kann et lass goen. An dat éischt wat ee mécht ass no senger Famill an mol no puer Äntwerten sichen. Op senger Odyssey kann een da lo ganz nei och Entscheedungen treffen an déi huele ganz getrei vum Witcher 3 Afloss op d'Spillerliefnis an de Laf vun der Story. Äusserdeem kann een als Söldner, e sougenanntene Misthios, och Afloss op de Krich tëschent Sparta an Athen huelen, wat och Ännerungen an der Welt mat sech bréngt. Net ganz sou nei si Skilltrees, déi sinn immerhin scho säit Unity dobäi, mee elo réischt hu se méi groussen Afloss op d'Gameplay selwer. Mëttlerweil kann een net nëmme passiv Skills, mee och aktiv Skills fräischalten, déi engem dei nei Fäegkeete bréngen. Heiansdo wierken dës awer och e bëssen ze vill no Fantasy, vue que dass dat awer nach ëmmer en Assassin's Creed Spill ass. Dat gëtt an der Story awer ganz gutt domat excuséiert, dass dem Leonidas säi Speer, deen en déi ganz Zäit domat sech dréit, en Edensplitter ass,
Ob engem dës Excuse duergeet, muss natierlech all Mënsch fir sech entscheeden. De Kampfsystem vun Assassin's Creed gouf jo säit laangem kritiséiert, a mat Origins gouf et och endlech eng kleng Revolutioun. Odyssey leet awer elo eng keng gutt Schëpp drop a bestrooft ee fir all klenge Feeler deen ee mécht. Doduerch ass d'Kämpfen elo och eng richteg Challenge an d'Iwwerleedung zweemol éieren een ugräift oder net. Nerveg kann dat ganzt awer och gin. De Balancing wierkt bei verschiddene Géigner e bëssen onfair, an wann mol e Kampf ausbrécht, da kann et schnell virkommen, dass hallef Griechenland sech op de Wee mécht fir iech unzegräifen. A spéitstens wann iech 3 Söldner gläichzäiteg ugräifen, ass all Hoffnung verluer, an dat bréngt een och heiansdo mol un de Rand vun den Nerven. Endlech Zäit fir bëssen ze zocken. A little longer than a few minutes later.
Da schlo! Eng kleng Randnotiz wëll ech na ginn, Wielt zu Ufank vum Spill den Exploration Mode fir e méi flott Spillerliefnis. Sou, komme mer lo zum Fazit. AC Fans solle keng Zäit verléieren a sech d'Spill zouleeë falls se dat net souwisou scho laang gemaach hunn. Leit déi es vun Assassin's Creed awer sat haten, sollen dem Spill trotzdeem roueg eng Chance ginn, well Odyssey sech bal wéi eng nei Mark ufillt an zumools bei Fans Witcher 3 sécher gutt ukomme misst.